Dwi'n croesawu Rhodri i rannu efo ni am Lewis Rees, ac uh, mae Rhodri yn wyneb gyfarwydd i nifer ohono ni uh, dros Cymru. Ond uh, cyn i ni glywed gyn o Rhodri, uh, dwi eisiau jyst egluro, ddim fideo hanesyddol uh, ydy hwn. Um, Mae yna rywaint o hanes, wrth gwrs, yn mynd i ddod allan fel da ni'n gwrando ar Rhodri yn rhannu am Lewis Rees. Ond prif bwrpas uh, y fideo yma ydy i ni gael mynd i fiewn i hanes, clywed am Lewis Rees, ond dod â gwersi allan o'i fywyd o, um, o'i weinidogaeth o, fel bod ni'n mynd i dysgu heddiw fel unigol, unigolion a fel corff Crist yng Nghymru. Um, dysgu am yr arwr o, o ffydd um, sydd wedi bod yn, yn hanes Cymru. Felly, diolch i ti, Rodri, am gymryd yr amser. Okay? Croeso, diolch i ti. A swn i yn syni os oes neb yn dynabod ti, os yna rwy'n allan yma sydd ddim yn dynabod ti, okay? felly just cyflwyno dy hun yn fyr, a wedyn a ni, a ni fewn ac a ni glywed chdi'n rhannu am Lewis Rees. Dyna'n iawn? Ynddi, gret. Diolch yn fawr iawn i ti, Gwynedd. Ie, yeah, Rhodri, Rhodri Glyn ydw i, uh, a dwi'n weinidog uh, ar Gapel Ffynnon, ym Mangor, yng Ngogledd Cymru, yng Ngwynedd. Uh, a dwi hefyd yn gyd-lynydd y rhwydwaith Dan y Roland, sy'n gwneud gwaith uh, hyfforddiant diwinyddol Cymraeg uh, trwy Union lawr ym Mhen y Bont. Na chdi, briliant, diolch yn fawr i chdi. Croeso. Doro chydig o hanes Lewis Rees i ni. Dwi, dwi ddim yn gyfarwydd efo Lewis Rees, oce? Okay? Um, da ni di wneud un arall efo Ann Griffiths, ac o'n i'n gyfarwydd efo Ann Griffiths, ond diolch i ti nes di ddod â hi yn fyw i ni, a just nes i, o'n i wrth y modd. Dwi ddim yn gyfarwydd efo Lewis Rees, felly, a dwi siŵr, ella fydda i'n un o nifer allan y fanna, sydd efo ddim syniad, oce? Okay? O, dwi'n siŵr chwaith. Ond dwi'n sicr efo ddim syniad am Lewis Rees. Nei di, nei di rannu uh, chydig o'i hanes o i ni gael uh, dall pwy oedd o? Mi na i, di, dim problem. Wel, mae Lewis Rees efallai ddim yn uh, yr enw mwyaf cyfarwydd uh, i nifer, ond eto, dydy o ddim yn gymeriad di-nod. Gweinidog oedd o, okay. uh, gafodd ei enni yn 1710 uh, yn, yn Nglyn Nedd, um, cyrion glynedd uh, yn yr ardal yna. Uh, a genna mi fydd o'n fyw, mi fydd o'n fyw i fod yn 90 ac yn marw yn 18 dim dim. Ac oedd o'n weinidog hefo'r anibynwyr mewn gwahanol rannau uh, yng Nghymru, a mi fydd o yn pregethu'r efengil ar draws Cymru am uh, dros 60 mlynedd. Felly mae gen i weinidogaeth hir, um, er ella nad ydi o yn un o'r enwa mawr, uh, mi oedd o yn byw yr un un cyfnod a Howell Harris, Daniel Rowland, William Williams, Pantycelyn, mm. ac wedi gweithio hefo Howell Harris. Oce, okay, waw. Ond mae'n un o dy ffefryd sti, dydy? Dwi'n iawn. Wel, mae o'n un o'r bobl, a dwi'n licio, mae'n enwa mawr, ond dwi'n licio y bobl yna sydd ella o gwmpas yr un un cyfnod, ond yn, yn gwneud gwaith diw mewn ffordd fymryn yn wahanol. E, a mae Lewis Rees, dwi'n meddwl, yn esiampl e, o ddyn diwiol wedi cael dylanwad er ella y bysa lot o bobl heddiw ddim yn gwybod pwy oedd o, A dwi'n meddwl, pan mae rhywun yn edrych ar waith Duw yn gyffredinol, mae o'n gallu defnyddio gwahanol gyfryngau, yndydi, gwahanol ffyrdd i wneud ei waith. Mm. I ar enwau mawr, ond hefyd mae gwaith enwau llai, neu pobl e, ella sydd heb gael gymaint o sylw, yr un mor bwysig yn Heyrnas Duw. A dwi'n meddwl na dyna pam dwi'n licio chwilio a tyrchu a, am yr enwau llai yma, llai cyfarwydd ella. Brilliant. Uh, Ti'n gwybod, ella bod ni'n euog, o ddim yn ni rwan, uh, ond efallai bod ni fel corff, um, corff Cris yng Nghymru yn euog o just canolbwyntio ar yr enwau mawr a bod y spotlight yn nhw. A ella anghofio um, eraill fel Lewis Rees sydd ar y fringes. Hmm. Ond eto, maen nhw wrth gwrs um, gyn pwysicad a'r enwau mawr. Mm. Um, felly, diolch i ti am, am ddod ar enw yma um, i'n sylw ni. Felly, deitha ni mwy amdano fo. Iawn. Wel, uh, mi gafodd o'i enni uh, i uh, deulu oedd yn addoli mewn eglwys um, anghydffurfiol neu eglwys ymneillduol. Felly, doedden nhw ddim yn mynd i'r eglwys uh, Anglican leol fel pawb arall. Oedden nhw okay. A criwiau bach iawn yn y cyfnod yma oedd yn gwneud hynny, oedden nhw wedi dewis dweud na, da ni'n mynd i addoli ar wahân i'r eglwys. Oedd o'n beth mawr yn dweud? Oedd o'n beth mawr ydy gynnau'n dweud? Oedd o'n beth mawr. Ac oedden nhw yn wynebu dipyn o erledigaeth achos bod nhw'n gwneud hynny. Mm. Oedden nhw'n cael eu gweld fel bygythiad achos bod nhw'n torri ar y drefn, bod, um, torri ar drefn uh, y wladwriaeth, dyma di'n crefydd ni, oedd unrhyw un oedd yn dweud na eglwys, dwi'n mynd i addoli hefo criw arall o bobl yn lle, yn fygythiad i'r drefn. A mm. dyna pam oedd gymaint ohonyn nhw yn cael ei erlid, yn cael pobl yn ymosod arnyn nhw, e, ac yn trio stopio nhw rhag pregethu'r efengil. Ac mi oedd rwy'n fel Lewis Rees, er enghraifft, yn gorfod cael trwydded i bregethu. Trwydded special yn deud, mae gennau hawl i fynd o fan i fan i bregethu. Ac mae yna esiampl ohono fo, mynd i bregethu ac yn anghofio'i drwydded, e, a yr awdurdodau yn dod ar ei ôl o ac yn dweud, wel dwi'n mynd â chdi i carchar ta. Ti'n mynd cael gwneud hyn. So pwy oedd tu ôl gorfod cael trwydded? Um, yr, yr Eglwys yng Nghymru, yr Anglicanaidd, ta y Llywodraeth? y Llywodraeth. So, so ti'n yeah. meddwl, uh, llai na canrif cyn i uh, Lewis Rhys gael ei enni, o'n arryfal cartra ym, yn Nghymru a Lloegr, Okay. Rhwyg enfawr uh, a crefydd yn rhan ohono fo. Yeah. Ac felly pan nath y brenin uh, uh, Charles yr Ail, oedd Charles y cyntaf wedi cael torri ben i ffwrdd yn ystod y rhyfel cyrtra, pan nath y brenin yn ôl uh, i fab o Charles yr Ail, mi oedd na drefn wedi cael ei osod o ran crefydd ac mi oedd na blismona llym iawn iawn ar y drefn honno. Unrhyw un oedd yn mynd ar wahân, sef ymneillduwyr, mi oedd 'na ymosod arnyn nhw achos oedden nhw'n cael eu gweld fel bygythiad. Gosh. Mewn blynyddoedd wedyn, mi nath 'na chydig bach o lacio ddod, fel bod nhw'n goddef i bobl, so mae 'na sôn am oddefiad, act of toleration, yn Saesneg, so oedden nhw'n caniatau i bobl addoli, ond dal, yn y gymuned, yn gyffredinol, mi oedd 'na amheuaeth ac mi oedd 'na gasineb tuag atyn nhw achos bod nhw'n cael eu gweld fel bygythiad. Waw! Felly, ti'n gwybod, oedd o'n beth mawr felly, bod nhw, bod nhw ddim wedi yn addoli efo'r Anglicanau, um, yeah. efo'r, mewn ffordd, state church yeah. i raddau. Ie? Yeah? Yeah. Yeah, yeah. Gosh, gosh. So, ti wedi rhoi chydig o y cefndir o sut oedd sort of Cymru. Fyddi di wedi fwy ni? Wrth gwrs, sut Cymru, sut leol? Os wyt ti'n meddwl bod uh, Lewis Rees wedi byw 90 mlynedd, mae yna gyfnod hir y fanna o 17 dim i 18 dim dim. Oes, Lle oedd Cymru, eto, mae o cyn um, y chwildro diwydiannol, gymryd gafal go iawn, felly da ni'n meddwl am Gymru fel gwlad ar y cyfan amaethyddol. Um, okay. Dim lot o ddiwydiant mawr, amaeth oedd y prif ddiwydiant, right. ac felly rhan fwyaf o bobl yn byw yn ei patch i hun, cenhedlaeth, cenedlaethau o'r un un teulu ddim yn symud yn bell iawn, yeah. ac felly mae rwy'n fel Lewis Rees yn esiampl anarferol achos bod o 'di byw mewn gwahanol rannau o Gymru ac oedd o'n un o'r rei cynta i fod yn pregethu yn deithiol. Felly mi oedd o mynd i bob cornel o Gymru mewn gwirionedd i bregethu, un o'r rei cynta i wneud hynny. Cyn, um, cyn yr enwa mawr felly, cyn yr William Williams a... Wel, ia, os wyt ti'n meddwl am Howell Harris fel ella yr enw mawr o ran uh, diwygiad Methodistaidd, yeah. mi oedd Lewis Rees yn pregethu o gwmpas uh, tu allan i'w eglwys i hun, os lyci di, cyn Howell Harris, ac ella wedi annog Howell Harris i wneud hynny ei hun o ran pregethu teithiol. Dwi mor falch bod chdi wedi dod â Lewis Rees i'n sylw ni. Uh, cos o'n i'n gwybod dim am hyn, ti'n O'n i'n gwybod dim am hyn. Felly... Ond, ti'n ffaith ddiddorol i chdi o ran, o'n i'n sôn am Hoel Harris. Yr er hyn sydd mwyaf allan adnabyddus am Lewis Rees ydy na fo di'r un maen nhw'n deud nath uh, wahodd Howell Harris fyny i Ogledd Cymru i bregethu gyntaf. Ie, wir. Felly, wow. ti'n bod, oedd Hywel Harris yn gwneud ei waith yn lleol uh, o gwmpas um, Talgarth, Trefecall, ti'n bod, lle oedd o'n byw i ddechrau, mi nath hmm. o ehangu, ond ar y cyfan, mi oedd cychwyn uh, y diwygiad methodistaidd uh, yn ne, ne Cymru, ond wedyn mae rwy'n fel Lewis Rhys yn i'w wahodd o fyny'r gogledd, a Lewis Rhys sydd yn mynd â fo i lefydd fel Llanbry Mair, Canolbarth Cymru ac yna draw i'r Bala am y tro cynta yn tua 1740 dwi'n meddwl. Ti'n mae'n swndio eitha bod yna rhyw rwydwaith yn does, um, network, ie, mm. um, rhwngthyn nhw yn does, um, sydd yn, yn ddiddorol. Dwi'n mynd i ofyn dim mwy am hynna, ytho ti, neu fel arall, fedra ni fynd lawr. sut fath o berson oedd o, felly, a, a sut fath o effaith gafodd o ar Gymru? Wel, achos bod Lewis Rees ella ychydig bach yn llai adnabyddus, does na ddim gymaint o hynny o stwff amdano fo. Okay. Uh, mae yna un cofiant byr iawn amdano fo, ond does gynnu ni'n lot o wybodaeth. Ond o be yda ni'n wybod, uh, mi oedd o yn ddyn um, siriol, yn ddyn caredig, ond yn ddifrifol pan oedd hi'n dod i bethau Duw, ac felly mi oedd gynno fo olwg arbennig ar fod o isio i bobl eraill droi at Grist. Mm. Um, ac felly, mi oedd o'n gweld i, i weinidogaeth a'i fywyd cyfa fel uh, yr alwad yna Dwi'n meddwl na'r disgrifiad oedd bod o'n taenu pêr arogl Crist ymhlith pobl oedd o'n dod ar eu traws nhw, a'i, mm. a'i weddi fawr o oedd ennill eneidiau at Iesu Grist. Ac felly pan oedd pobl yn ei gwmni fo, be oedden nhw'n ddeud oedd, e, mi oedd na'n rhywbeth um, hyfryd am fod yn ei gwmni fo, Ond pan oedd o'n siarad am yr efengyl, oedd pobl yn cymryd sylw achos oedd stamp Iesu Grist arno fo. Ac felly, er bod pobl i ddechrau yn gwrthwynebu um, am be oedd o'n sefyll, a bod wedi cael lot o bobl yn ymosod arno fo, oedd pobl yn methu um, i daflu fo o'r neilltu a deud sa'm byd am y dyn yma. Mae, mae o'n hurt, mae o'n wirion. Oedd na rhywbeth mor ddifrifol, ac o'na ga, gymaint o integrity yn perthyn iddo fo fel person, mi oedd pobl yn ymateb i hynny. Dyna'r mm. disgrifiad o, o sut fath o berson oedd o. Ac mi oedd o ar dan wedyn i rannu'r efengyl yn ei bregethu, yn ei fugeilio, a, ac un o'r pethau oedden nhw yn nodi amdano fo oedd um, pa mor rymus oedd ei weddio fo. Mae yna sôn amdano fo yn ymweld â phobl, um, dwi'n meddwl yn Llanuwchlyn oedd wedi cael gwahoddiad uh, i fynd i du Cristion yn Llanuwchlyn. Right. Yym, ac oedd y dyn yma yn impressed iawn efo pregethu, ond yn gwybod bod i gymdogion o i gyd, ddim yn grisnogion, ac yn gwrthwynebu unrhyw beth tu allan i'r eglwys, oedd nhw okay. ofno. Okay. Felly mae'n ma debyg na uh, yr gwahoddiad oedd, dywch chi'n hi fi noson yma, ac mi fydd na ddyn diarth yn darllen i chi. Nid pregethu, achos tas o fod i ddeud pregethu, uh, mi fysa i gymdogion yn gyd i ddeud, no way, da ni'n dod i hwnna. Yy Meurig Dafydd oedd enw'r dyn 'ma yy yn Llanuwchllyn. Ac yn- ma' Lewis Rees yn dod yn Llanbrym Aur, oedd o'n weinidog bryd hynny. Mae o'n mynd drost y mynydd yy o Llanbrym Aur i Llanuwchllyn, sy ddim yn daith fer. Na. Ac mae o yna, ac mae o'n cychwyn darllen y Beibl yy yy ger bron y, y gynulleidfa 'ma o bobl oedd i Fa- Lle gyd... faint oedd yna? Faint oedd yna, sa ti'n dweud? Wel, cymdogion, felly, deuda bod 'na ddwsin ella. Ocê, ocê. Ia? Ac oeddan nhw i gyd yn dod i wrando ar y dyn diarth 'ma'n darllen, ac i gyd yn dod hefo sana a gweill a gwlân achos oeddan nhw isio gweu'. Felly, y disgrifiad ydi bod um, Lewis Rees 'di cychwyn darllen y Beibl a mae'n codi ben a cwbl mae weld ydi y bobl yma yn gweu' sana ac yn ei gnorio yn ei anwybyddu fo'n llwyr. Ac felly, ar ôl darllen y bennod o'r Beibl, mae o'n cychwyn deud, t'mo', gair neu ddau, sylwada ar be' mae 'di ddarllen, codi pen, dim dim sylw o gwbl. Mae o'n gweddio, ac wrth iddo fo gael lygid i gychwyn gweddio, eto, 'di'r bobl 'ma ddim hefo fo. Wrth iddo fo gario mlaen i weddio, mae 'na newid yn digwydd ar yr aelwyd. Mae 'na dawelwch. Ac ar ddiwedd y weddi mae o'n agor i lygud a mae yr sana a'r gweill a'r a'r gwlân i gyd ar lawr, mae nhw 'di stopio. A mae nhw i gyd yn gwrando arno fo, yn eiddgar, ac ar ddiwedd y weddi mae nhw'n cychwyn gofyn, 'Be 'da ni angen 'neud i gael 'yn hachub? Mae'r ma ysbryd yn defnyddio integrity a um, reality i berthynas o hefo'r arglwydd i gael y fath argraff ar y bobl yma nes bod nhw'n gofyn dyda fwy. Mae'n pregethu'r efengil a mae yna rei o'r bobl yna yn dod i ffydd. Ac o fanna, Mae yym eglwys annibynnol Llanuwchllyn yn cychwyn, mae'n debyg, yy yn yr Waw. 1730au neu 1740au. Waw. Felly, mi ga- oedd o'n yn amlwg, fel ti 'di rhannu, yn cael effaith ar y gymuned bach yna, reit, ar yr aelwyd yna. Beth am 'i sort of ddylanwad o um, further afield. Ti'n bod? Uh, os, os ar rhyw ffordd o wybod? Wel, oes. Felly, mae o'n mae weinidog hefo'r annibynnwyr yn y Llambri Mair uh, am tua 5 mlynedd ar hugian. Mae o wedyn yn mynd lawr i fod yn weinidog hefo'r annibynnwyr yn mynydd bach ger uh, Abertawe am 40 o flynyddoedd. Ond mae o'n pregethu allan trwy'r cyfnodau yma i gyd. Yeah. Ac felly mae yna sôn na fo oedd y pregethwr Ym pregethwr ymneillduol cynta i fynd i bregethu'r Efengyl ar Ynys Môn. Waw. Uh, a mae o yn cael ei erlid pan mae o er enghraifft yn mynd i lefydd fel Pwllheli uh, i bregethu. Felly mae o'n un o'r bobl yna ar flaen y gad uh, i fynd ar efengyl i lefydd lle na'r cwbl sydd na cynt ydy Eglwys y Plwy, a dim, t'mod, dim, dim tystiolaeth tu allan i hynny. Felly mae o'n, mae o'n efengylu, ond hefyd mae o'n plannu eglwysi lle bynnag mae o'n weinidog. Felly, uh, yn Llanbrym Air, mae o yn uh, cychwyn gwaith newydd uh, yn ardal Llandinam, uh, ac o fod uh, yn Weinidog yn Mynydd Bach Abertawe, mae o hefyd, yn ystod ei weinidogaeth, yn plannu eglwys yn Sgeti ac yn Nhreforys. A ti'n clywed yr enwau llefydd 'ma, a ti'n gwybod, mae hein wedyn wedi bod yn eglwysi am ganrif a mwy wedyn, ti'n gwybod? Felly dydy o ddim jyst yn rhyw fath o flash in the pan lle mae o'n mynd a mae o'n pregethu a does na'm byd yn digwydd. Mae o yn gwneud ei waith fel gwas i Iesu Grist, mae'r ysbryd yn bendithio i bregethu fo, ac yna mae yna eglwysi yn yr ardaloedd yma mewn rhei achosion am ganrifoedd wedyn. Mae yna dal gapeli yn sgil gwaith Lewis Rees yn bodoli heddiw, sydd yn, sydd yn eitha syfrdanol. Ti'n gwybod, Llanbryn Mair, oce? Okay? Ti di, hmm. ti di ddeud Llanbryn Mair, illa pedair, bimp o weithiau, ti'n gwybod? Llanbryn Mair, fel, wyt ti'n gwybod, um, a mae yna nifer yn gwybod, pryd mae rhywun yn mynd i fyny o'r uh, de i'r gogledd neu o'r gogledd i'r de, da ni'n mynd trwy, fel arfer, ar yr A470, da ni'n mynd drwy Llanbryn Mair, oce? Okay? Ond dwi rioed wedi meddwl, ti'n gwybod, just pentra bach i fi o Llanbryn Mair, right? Uh, weithiau, stopio, mae yna doilet yna. Mm. Um, ond fel arall, ti'n gwybod, sa'n rheswm i stopio yna. Ond bob tro fydda i'n mynd i fyny rwan, de, a dod lawr drwy Llanbryn Mair. Fydda i'n gweld Llanbryn Mair rwan mewn ffordd gwbl wahanol ar ôl mm. clywed, hanes di, uh, clywed yr hanes gyn ti rwan. Felly, yeah. amazing. Reit, gwranda, beth am, beth am i chdi rannu efo ni, right? be fedra ni ddysgu fel unigolion o fywyd Lewis Rees. Pa wersi fedra ni ddod, a fel bod ni'n neud o'n berthnasol i ni yn hunan? Ie, ie. Yy, lot o'r gwersi yma yn, yn syml, dydy? Dyfalbarhau. Felly oedd Lewis Rees yn byw mewn cyfnod lle oedd hi ddim yn hawdd i wneud be oedd o'n wneud, Oedd pobl ar y cyfan ddim yn ei ganmol o ac yn agor drws ac yn deud 'grêt, Tyrd, da ni eisiau clywed mwy, mae gen ti rhywbeth difyr i ddeud'. Oedd o yn cario 'mlaen i gyhoeddi'r Efengyl er gwaetha gwrthwynebiad eitha bygythiol. Da iawn, ie. Tibod, oedd 'na sôn amdano fo, ni'n meddwl am Llanbryn Mair a bod o'n mynd drosodd i Llanuwchllyn er enghraifft, oedd o'n mynd trwy Dinas Mawddwy a Llanymawddwy, Ac oedd pobl yn ei erbyn o gymaint, nes oedd o'n gorfod cael rhyw fath o bodyguard hefo fo. Oedd, oedd wir? Um, Waw! Ac oedd y dyn yma, oedd ddim yn gristion, ond oedd yn frawd i'r dyn yn Llanuwchllyn, oedd di gofyn iddo fo ddod, bod yr, yr episod na hefo'r Sanna. Brawd hwnnw, oedd ddim yn gristion, ond oedd o'n ddyn mawr cry. Pan oedd uh, Lewis Rees yn mynd dros y mynydd i bregethu, uh, oedd y brawd uh, Meirig Dafydd, Morgan Dafydd, dwi'n meddwl oedd i enw fo, yn cerdded hefo fo, hefo pastwn, Ac yn deud, peidiwch â twtio dy dyn yma. Meddylia, doedd o ddim yn Gristion, ond doedd gynno fo gymaint o barch at uh, Lewis Rees, oedd o'n ei warchod o. Rhyfeddol, um, de. Uh, felly o'na integrity, o'na ddyfal barhad, ac oedd na hefyd gwybod be oedd yn bwysig. Felly, mi oedd yr efengyl mor werthfawr iddo fo, oedd o yn deud, dyma di'r peth pwysica yn y mywyd i. Mae yna sôn... Amen. Amen. Am, mae yna sôn amdano fo yn mynd at... Um, ŵr, sorry, mynd at dad i gariad yn deud, dwi eisiau prodi dy ferch di. Yy ac oedd hwn yn ddyn bonheddig yn um, yn Sir uh, Frycheiniog neu Sir Faes Yfed, dwi'n meddwl. Ac mae o'n mynd at uh, i ddarpar dad yng nghyfraith yn deud, please gai briodi dy ferch di. A mae'r tad yma yn deud, wel, be sgyn ti? Be sgyn ti i gynnal uh, fy merch i? Yeah. A be mae'n neud ydy, mae o'n tynnu feibl allan ac yn deud, hwn ydy'r trysor mwyaf sgyn i. Come on. A mae dad, i dad yng nghyfraith o'n deud, fair enough, gei di brodi merch chi. Ond mae hwnna jyst yn rhoi tamad bach i chdi o i gymeriad o. Dyna be oedd yn bwysig iddo fo. Dyna pam oedd o yn fodlon teithio ledled Cymru. Dyna pam oedd o fodlon gweithio hefo pobl oedd o ella ddim yn cytuno hefo nhw, achos rhannu'r efengyl, gweld pobl yn dod at Grist, a, a bod croes Iesu Grist yn cael ei chyhoeddi, dyna oedd i, i angerdd mawr o yn ei fywyd. A dwi'n meddwl mae hwnna yn ysbrydoliaeth i unrhyw un ohono ni'n dydy. Lovely. Lovely. Dwi wrth y modd yn gwrando nes i Rodri. Wir rwan, wir rwan, cos mae hwnna wedi symud fi rwan, just bod, ti bod, y gair, yr arglwydd, reit, yr efengil reit yng nghanol i fywyd o, ac yna oedd i fywyd o. Ti bod, o, mae hwnna'n hyfryd, hyfryd. Rhywbeth arall, fedra ni ddysgu Um, mm. Ti'n ti, ti wedi gwledd i ni yma, ond, ond os o beth arall? Um, dwi'n meddwl mae yna gwestiwn yma o sut yda ni'n teimlo os os yna rhywun o'n cwmpas ni, da ni'n teimlo maen nhw yn lot gwell na ni am wneud pethau, neu yn cael bendith enfawr. Felly o'n i'n sôn wrth o ti am y cysylltiad rhwng Lewis Rees a Howell Harris. Mm. Howell Harris gafodd lot o'r, or sylw, Yeah. Ac mi oedd Howell Harris yn aml yn gallu ffrio hefo pobl, um, ac yn benboeth iawn, ond mi oedd Lewis Rees yn gallu gweithio hefo Howell Harris a'i gefnogi fo, er nad oedd o'n cytuno fo pob peth, wow. ond mi oedd o'n cario mlaen a'i alwad wow. wrth i ochr o, ti'n Waw, oce. Okay. A dwi'n meddwl i ni, yng nghyfnod um, lle mae gymaint o bethau ar-lein a mae yna sylw mawr yn gallu rhoi di bethau, Dwi'n meddwl yr anogaeth i ni ydy be mae Duw yn galw ni iddo fo. Gwna dy waith fel gwas i Iesu Grist. Sylweddola be mae'r Arglwydd yn i roid o dy flaen di a gwna hynny yn ffyddlon i air Duw, yn hytrach na meddwl be mae rhywun arall yn neud. Sut ella i gystadlu hefo eglwys arall, er enghraifft. A mae hwnna'n gallu bod yn demtasiwn i bawb arno ni, dwi'n meddwl. Mm, gwych, gwych. Ydy hwnna'n wers? Ydy, mae o'n wers i ni fel unigolion. i ni just, ie, yeah, bod yn aware o hynna. Ond beth, di hwnna'n wers i'r corff uh, yng Nghyrs? A, a so beth arall fydra ni ddysgu, ti'n gwybod, fel corff yng Nghymru hefyd? Dwi'n meddwl, un, un o'r pethau oedd wedi'n harro fi uh, am Lewis Rees, yn enwedig yn ei berthynas efo Howell Harris, oedd bod o ddim yn cytuno efo Howell Harris a bethau eitha mawr o ran athrawiaeth. Yeah. Okay. Mae yna ffrio yna. Um, ond eto, oedd o ddim yn pwdu ac yn deud, dwi'n misio dim byd i wneud hefo'r dyn yma. E, a dwi'n meddwl mae hwnna'n wers bwysig i ni allu cydweithio efo Crisnogion ella lle nad yda ni'n mynd i gytuno fy nhw ar bob peth, mm. e, ond bod ni yn dymuno i waith dyw gael ei wneud, mm. heb, heb smalio bod ni gyd yn credu yn union rhyw fath trwy'r amser. Mm. A hefyd, Um, mi heb smalio, o... heb smalio. Yeah. Ond dwi, yeah, dwi'n gyfarwydd efo'r efo gair smalio yna. Gair gogledd i hwnna ta? Mi fysa fy ngwraig i siwr o fod yn deud cocsio. Ie. Yeah, yeah. Efallai Just... bod hwnna fwy o air dyffryn clwyd. Ond yeah. um, bo chdi yn, yn deud bo chdi yn... Don't pretend, ynddo. Yeah, don't, yeah, yeah, don't yeah. pretend, ie. Yeah. Yeah. Just rhag ofn, cos dwi'n cyfarwydd efo fo, ti'n fo, ond o'n i'n siŵr os na uh, sort of Cynarfon oedd o, a dylanwad Cynarfon yna ti, bod chdi mor agos sydd yn, ti'n fo, sydd yn fendill i ti. Uh, yeah. Ond ie, yeah, smalia ddim cocsio. Ie, yeah, ie. Yeah. Sori, go on, ar dy draws di. A, a, a dwi'n meddwl, um, rhywbeth arall pwysig iawn iawn i ni fel eglwys dyddiau yma, ydy bod ni yn rhoi sylw i gymeriad duwiol yn hytrach na bod ni yn colli'n pennau hefo donia. Achos mae yna duedd, yn does? Os ydy rhywun a dawn arbennig, mae yna duedd i ni ddeud e, dyma'r bobl sydd yn mynd i arwain. Ond mae'r Beibl yn rhoi y pwyslais ar gymeriad duwiol ac ar natur perthynas y, y, y person yna hefo'r arglwydd. Oh, come on. A mae hwnna yn, yn sicr i weld trwy fywyd uh, Lewis Rhys. Uh, ac mae gynnu fo uh, ddyfyniad lle oedd o'n deud, um, Does na ddim perig i ni feddwl yn rhy uchel am Iesu Grist nac ymddiried gormod ynddo fo. Mm. A mae hynny'n wir i ni fel eglwys yn dydy. Be bynnag ydy ni'n cael yn nabod amdano fo, Fedrwn ni beidio bod yn swil o ddeud Iesu Grist ydy y, y, yr, yr un da ni'n ymddiried yn efo, yr un da ni'n edrach ato fo, a dos na ddim posib siarad gormod am Grist nac ymddiried gormod yn efo. A dyna fuodd gweinidogaeth Lewis Rees trwy'r blynyddoedd yma, a mi nath yr Arglwydd fendithio, mi ddoth na bobl i ffydd, mi nath na eglwysi dyfu, ag mi oedd y gwaith yna'n waith Nath aros. A, a dyna be mae dameg y, y rheiwr yn ddeud, de. E, tybo, mm. yn, y, yn y tir ffrwythlon, e, mae na ffrwyth, e, a mae'r ffrwyth yna e, yn aros. Dydy o ddim yn, yn mynd ac yn dod yn sydyn. Os ydy Dyw tu ôl iddo fo, mae o yn, yn gwreiddio ac yn tyfu. Ac mae hwnna'n gysur i ni, yn enwedig os ydym ni mewn sefyllfa ella llai, a da ni yn gofyn i ni'n hunan beth sy'n digwydd heddiw. Um, Da ni, da ni ymddiried yng ngwaith Duw ac yn ei gynllun tragwyddol o'n diwedd. Mm. Ti'n bod, dwi'n dwi, dwi ofalus efo ngeiriau, oce? Okay? Mi ydw i'n ofalus efo ngeiriau. Dwi wedi cael gymaint o fendith, Rodri, yn clywed chdi, yn uh, siarad efo chdi, yn clywed chdi'n rhannu am Lewis Rees. Wyron, um, mae wedi cyffwrdd yng nghalon ni, Yym, ti'n gwybod, yr yr cymeriad 'ma, yr person 'ma o hanes, a a clywed amdano fo a wneud o'n berthnasol i i rŵan. Ti'n gwybod, a 'na 'di pwrpas y fideos yma. Yy ddim gwers hanes, ond wrth gwrs mae hanes yn rhan ohono fo, yym ond jyst i ni gael gwerthfawrogi a be fedra ni ddysgu rŵan Mm. Am beth mae Dyw wedi bod yn neud drwy'r cymeriadau yma, ti'n gwybod? Felly, dwi wedi cael bendith, wir on. Ac os na, ond, os na ond y fi sydd wedi cael bendith, reit? dwi, o, wir on, wir on. Mae wedi bod werthol, dwi ddiolchgar i ti. Um, felly, diolch i ti, Rodri. Os na rhywbeth, os na rhywbeth arall, ti'n bod, dwi ddim wedi rhaid y cyfle i chdi fedru rhannu neu sy'n byd arall, da ni... Yr unig beth fyswn i yn ddeud ydy annog pobl i, i ddarllen cymeriadau mawr a cymeriadau ella bach mwy obscure. Yeah. mae Duw yn defnyddio yr holl gorff i wneud i waith. Mm. Ac felly mae gennym ni ran yn efo, e, ond mae o yn ysbrydoliaeth i ddysgu am bobl newydd a cael yn ysbrydoli gyn bobl sydd wedi mynd o'n blaen ni. Maen nhw wedi gwneud gwaith, oedden nhw'n cael ei galw iddo fo, da ni'n cael yn galw i gyfnod gwahanol, e, ond yr un un corff, e, yr un un fraint da ni'n gael o ddilyn Christ. Dwi wedi bod wrth y modd clywed am yr, am yr cymeriad yma Uh, felly, diolch i ti, Rodri. Oce? Okay? Diolch i ti. A, a bendith i chdi. Diolch o'r iawn. Tyra, tyra.